Wann et eng Kategorie Objete gëtt, déi Dir an engem Archeologiesmusée ganz selte gesitt, dat sinn d'Kleeder. De Grond ass u sech ganz einfach, Déi Kleeder, aus wat sinn déi gemaach? Aus Stoff, entweder Woll oder Pflanzestoff wéi Léngent oder Kotteng. An sou wéi alles Organesches, wéi alles Liewesches, hunn d'Archeologe fannen déi ganz seele rëm. Mir profitéieren haut dervun, fir e bësse vu Moud ze schwätzen, an zwar vun der mëttelalterlecher Moud. Net vun alles, dofir bräicht ech eng ganz Kleedung, an déi hunn ech hei net, mee mir schwätze vun esou enger Guggel. Eng Guggel, dat ass ganz einfach, dat ass eng Kaputz. An déi kann méi oder manner laang op de Schëlleren oder se kënnt nach e bësse méi erof goen. Ob méi laang oder méi kuerz, hänkt ganz vill vun der Moud of. An ech schwätzen hei vum Mëttelalter, mee sou Modeller fënnt ee scho bäi de Kelten a wäert een och bis an d'Renaissance fannen. Hei hunn ech e zimlech einfache Modell ouni Dekoratioun. Et ginn der, déi si abrodéiert, et ginn der déi si vill méi faarweg, hien ass wierklech einfach wéi déi meescht Leit warscheinlech haten. Mir schwätzen haut vun den verschiddenen Aart a Weisen wéi een esou eppes undeet. Dat méi logesch ass natierlech esou wéi ech se grad lo droen, einfach esou an wann ze vill Wand ass oder wann et reent oder wat och ëmmer deet een se un. Wann et reent kann een se wierklech ganz no vir drécken dat een Gesicht net naass kritt. Et reent net, mee et schafft een an et ass a kal dobaussen. Ma et kann ee se sou rullen, dat een e bësse besser gesäit, mee dat een awer och manner Wand huet, deen duerch d'Ëffnung rakënnt. A wann et bësse kal ass, kann een nach ëmmer Kapuze drop droen an et huet een awer e Schutz um Hals, e bësse wéi e Schal. Et ass also e ganz praktescht Stéck Kleedung an dat ass warscheinlech de Grond wisou een och esou laang duerch d'Geschicht och gesäit. Dir gesitt deen heiten huet sou Band, sou laange Band, dat ass wierklech typesch vum Enn vum Mëttelalter an dat hänkt och wierklech vun der Moud. An dës Gouglen, déi ginn och ab ab engem Moment sinn dat net méi Kleeder nëmmen fir déi einfach Leit, mee et gëtt wierklech och e Moudeobjekt fir Leit déi en héije Status hunn. An dann dréit een se net onbedéngt fir praktesch ze sinn, wéi ech grad gewisen hunn, fir sech ze schütze virum Reen, virun der Keelt, mee et ass een e bësse méi fantasievoll. Wou fanne mir dann déi Zeeche vun der Moud? Ma an den Tableauen oder soss an de Biller aus där Zäit. A wat een dann heiansdo gesäit, dat ass eng aner Aart a Weis, et dréint een. Dréit ee seng Goggel normal, mee et dréit een nach en Hutt driwwer. Wat ee vill méi selte gesäit ass dat ee se Bësse sou wéi d'Kapen de falsche Wee undeet, dat een hei Google de falsche Wee undeet, an zwar direkt esou. Wisou hunn se dat esou gedoen? Vläit well et waarm war. Dat ass hei vill méi lëfteg, wisou net? Nach eng aner Méiglechkeet, et rullt een d'Ëffnung wou een normalerweis d'Gesiicht dra bëlscht. Drot een esou gutt fest, gutt dicht an dat gëtt dann esou ugedoen. Dat ass zimlech bekannt an dat ass och d'Entwécklung vun der Guggel. Dat nennt een op Franséisesch Chaperon an gëtt och esou gebraucht, och an den aneren, an anere Sproochen, fir iwwer dee bestëmmten Hutt aus dem spéide Mëttelalter, ufanks vun der Renaissance ze schwätzen. Spéider sinn dat mol keng Gougele méi, et si wierklech nëmmen direkt eng Kroun, eng gepolstert Kroun mat mam Stoff déi rauszitt an näischt aneres. Dat heescht, d'Gougel u sech gëtt et an deem Fall dann net méi, déi kann een net méi normal undoen. Da muss scho derbäi sinn. Et ginn nach lauter aner Méiglechkeeten, esou eng Gurgel unzedoen, mee wann ech nach méi chic wëll sinn, gëtt et nach eng Méiglechkeet. Een seng Gurgel gerullt, wéi een se virdrun hat, mee et rullt een och den Deel, deen zum Kolli gehéiert, esou. A mam Band kann een hei ronderëm eng Kéier Rullen ronderëm an dat deet een dann esou säitlech un. Fir eis ass dat natierlech e bësse lachhaft a kee giff sech esou undoen, huelen ech mol un, an eiser moderner Zäit. Mee fréier war dat einfach d'Moud an d'Moud ass heiansdo e bësse lachhaft. Kuckt nëmmen heiansdo, wéi een heiansdo an den Achteger Jore sech ugedoen huet oder Nonzeger, Mir laachen e bëssen dovunner, ma stellt Iech vir, hei si mer 500 Joer an der Vergaangenheet. A souwisou, fir si war et schéin, fir si war et chic an et war nach natierlech vill méi chic, wann een net esou wéi ech een einfachen huet, mee wéi gesot een, deen dekoréiert ass mat schéine Faarwen, mat schéinen Dekoréierungen a vläit net aus Woll. mee aus Seid oder aus Brokat. Sou, ech hoffen dat war interessant an informatiounsräich an bis demnächst, passt gutt op iech op.